Mi tin hopi informashon, servisio i tambe negoshionan digital ku por yuda bo den bo situashon finansiera den dos mil binti uno i tambe e siguiente añanan ku ta bini. Anto mi tin un pagina ku yama Crypto Exchange. Anto e vidio aki lo bai referente di Crypto Exchange. Dikon Crypto Exchange? Pasobra ku awendia. Tur caminda nan ta papia over di e criptonan. Nan ta papia riba e monedanan cripto, di cual cu hopi caminda y tambe e partinan na Corsou, of na partinan na Antillas, na Aruba, na Boneiru, y tambe rond parti di mundo, nan ta pagando cu e monedasnan aki. Anto over di kiko e video aki ta bai? Eigenlik e video aki ta bai simplemente un introdukshon, un introdukshon di kual informashonnan ku ami ku mi amigo Steven lo bai trese lo ta referente na e kriptomonedanan. I no solamente esei, nos lo trese un amplio uh, variacion di informacion y tambe nos lo trese diferente cartera di cual tambe cu cada siman nos lo va indica tambe uh, referente un moneda of cual moneda lo ta bon pa e momento cu uh, nos haciendo video of lanzando e video cual ta e moneda bon pa bo compra y na unda pa bo compre I na ki ora pa bo kumprende? Tambe nos lo trese hopi hopi otro sorto di informashon, pero tur kos ta bai relativo ku e kripto monedanan ku esaki ta un kos ku kisas aki un aña, kisas aki dos aña, kisas aki sinku aña. La mayoria parti na mundu òf mayoria parti di nogoshonan lo bai apseptá e pago. cu criptomoneda y tambe nan lo bay acepta di un forma of otro cu bo por paga cu, uh, cu un credit card, cu un, un carta di crédito, pero e carta di crédito lo bay ta, la cabeza den en forma aquí, of lo bay ta den otro forma, di cual cu mi mes tin varios di nan, di cual mi por bisa cu mi por haci uzo di nan y tambe mi por swipe of mi por saca placa cash for di nan. Kiko e video aki eigenlijk ta? Mi ta bolbe a trece dilanti. E video aki ta pa educa nos hendenan. E video aki ta trece informacion pa nos hendenan y tambe pa yuda nos hendenan. Yuda ku al hendenan, tur personanan ku ta komprendé papiamentu naturalmente i yuda nos um ya nos pais òf yuda nos isla manera bo ke mira ele. Pero tambe si bo no ta biba na Kòrsou òf na Aruba òf na Boneiru òf na isla riba, si bo ta biba otro parti di mundu anto bo ta komprendé e idioma papiamentu, a ta nifiká ku esaki lo ta pa bo tambe. Y lo por yuda, nos no ke yuda abo so, pero nos ke yuda abo, bo kas, bo famia y tur bo konosínan. Asina ta, keda pendiente dia nos ta kuminsá ku e, um, ku e video lo wòrdu lansá. Como un, um, ya, laga nos bisa manera un, un premier anto, anto e video aki, un par de dia prome, ya mi ta cuminsa anunciele di e forma aki, lo hopi hende lo mirele y tambe hopi hende lo compartiele cu otro. Anyway, manera mi ta bisa semper, um, un felis dia, of un felis atardi, of un tardi bendishoná, of un, awe ta dja bierne, un dja bierne bendishoná, un bon fin di siman, un fin di siman ku yen bendishon. I tambe si bo gusta mi video, no lubidá semper pone like of supskribí bo mes tambe na dje, anto di e forma aki ora ku ta bin videonan nobo lo bo tambe lo ta presente i bo tambe lo skuch'é. komo un primièr. Danki, i te despues ora ku mi bini ku nos lansa e promé video na papiamentu totalmente over di e kriptomonedera. Danki e felis Natal. Ayo!